F'din ir-rokna, niltaqgħu ma' Charlo sabiex jaqsam magħna xi ħsibijiet dwar il-poeżiji ta' reliġjuż ieħor.
Patrifel Jean Bezzina twieled f'Ġunju tal-1933 minn Ħal Tarxien. Mill-ewwel beda juri propensjoni għall-istudju u beda l-iskola tiegħu wara l-primarja mar is-sekondarja f'dik li kienet dak iż-żmien l-Iskola Marjana Appostolika tal-Karmelitani fil-Belt Valletta. Imbagħad wara li resta l-istudji tiegħu daħal mal-Karmelitani, ovvjament għamel l-istudji tal-filosofija u tat-teoloġija u s-superjuri tiegħu batuh Ruma biex jispeċjalizza fil-filosofija. Imbagħad lura Malta huwa ngħata għall-ħidma tat-tagħlim, kien jgħallem il-filosofija u wkoll Patri Feliċjan kien Biex ngħidu hekk, il-ħajja tiegħu kienet iddur mat-tagħlim, kienet iddur ukoll mal-poeżija, u wkoll ovvjament il-ħajja tiegħu ta' reliġjuż Karmelitan b'dak kollu li ġib magħha. Patri Felician, biex nifhmuh irridu nifhmuh fl-aspett tiegħu filosofiku, ġifieri Patri Felician speċjalizza fil-filosofija, imma mhux biss eh, fuq livell ta' studju, u minnu nnifsu kien ħassib, ġifieri allura kien filosfu, kien dak li jaħseb. Bħal kull filosfu, il mhux biss jaħseb imma wkoll jikteb. L-interessanti ħafna f'Patri Feliċjan ma ħallilniex trattati jew kitbiet tal-filosofija. Li għamel Patri Feliċjan huwa, u hawnhekk hija l-oriġinalità tiegħu, naħseb jiena, illi ħalla l-viżjoni filosofika tiegħu miktuba fil-versi poetiċi. Allura għandna filosofija poetika. Allura Patri Feliċjan Għandu l-opra filosofika tiegħu miktuba fil-poeżija u, fil-fatt, huwa qatt ma ppubblika l-ebda trattat tal-filosofija, qatt ma ppubblika l-ebda poeżija waħedha. Li għamel Patri Feliciano huwa li ġabar il-viżjoni tiegħu filosofika permezz tal-poeżija u li hu tahom struttura, ġifieri hu kiteb fuq tmien mitt poeżija u dawn it-tmien mitt poeżija nistgħu ngħidu li hemm il-bidu u t-tmiem tagħhom, jiġifieri kollha huma marbutin ma' xulxin. Qasamhom b'mod strutturat ħafna u metodiku ħafna f'għaxar taqsimiet ta' tmenin poeżija kull taqsima u f'dawn il-poeżiji Patri Feliċjan jittratta żewġ affarijiet partikulari ħafna. jew inkella jitratta realtà waħda illi għandha żewġ naħat, ir-realtà fiha nnifisha, dik li tinkiteb bl-R kapitali, jew u r-realtà kumplessa u r-realtà attwali, dik li tinkiteb bl-R iż-żgħira. Ir-realtà, biex ngħidu hekk, fiha nnifisha, dik li fil-lingwaġġ teoloġiku, fil-lingwaġġ reliġjuż insejħulu Alla, Fil-filosofija tissejjaħ realtà. Ir-realtà bl-R iż-żgħira hija realtà komposta li aħna nagħmlu esperjenza tagħha fil-ħajja tagħna ta' kuljum, jiġifieri l-fatt li għandna ġisem, il-fatt li qed ngħixu f'dinja, il-fatt li qbadna l-ġuħ, il-fatt li għandna n-natura madwarna, ir-realtà kif ngħixuha aħna. Fil-fatt Patri Felician, f'dawn l-għaxar taqsimiet, għandu tliet taqsimiet importanti ħafna li fil-fehma tiegħi huma l-pilastri li fuqhom imbagħad iżommu t-taqsimiet l-oħra kollha, s-seba' taqsimiet. U dawn it-tliet taqsimiet li għalija huma, fil-fehma tiegħi huma l-pilastri, proprju jittrattaw fuq ir-realtà fiha nnifisha. Għandek it-taqsima kożmoloġika, it-taqsima assjoloġika u t-taqsima teoloġika. X'inhuma dawn it-taqsimiet? It-taqsima kożmoloġika hija t-taqsima li tfittex biex tifhem ir-realtà ta' madwarna. U allura għandek il-poeżiji tiegħu li jittrattaw fuq in-natura, fuq il-mod tal-ħajja, jittrattaw fl-esperjenza umana tagħna kif ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għandek it-taqsima teoloġika li hija mhux biss riflessjoni fuq Alla, imma hija wkoll riflessjoni fuq Il-bniedem li jagħmel esperjenza ta' Alla, Alla li minnu jibda kollox, huwa Alla li fih iżomm kollox u Alla li fih jintemm kollox. Mbagħad hemm it-taqsima assjoloġika li minnha toħroġ dik li aħna nsejħulha l-etika, il-mod ta' kif wieħed iġib ruħu bl-aħjar mod possibbli fiċ-ċirkustanzi partikulari. L-assjoloġija hija aspett fil-filosofija li jfittex il-valur ta' l-affarijiet, il-valur ta' l-oġġetti, il-valur tas-sitwazzjonijiet, il-valur taċ-ċirkustanzi li aħna qegħdin fihom u aħna nagħmlu esperjenza tagħhom. Allura dik minnha toħroġ imbagħad l-etika, kif jiena se nġib ruħi, kif jiena se nirraġuna, kif jiena se se jkolli imġieba tajba issa, f'dan il-mument ta' issa, f'dawn iċ-ċirkustanzi ta' issa. fil-valur li joħroġ mir-realtà li qed ngħix illum u bħalissa. Jien naħseb li Patri Felician iddawwar daqshekk biex jippubblika l-poeżiji tiegħu, kważi ħalla sal-aħħar, propju biex jagħlaq Din il-viżjoni filosofika tiegħu u poetika tiegħu tal-ħajja u jagħlaqha proprju, jagħlaqha mal-għeluq tal-ħajja tiegħu, jiġifieri u jagħtina allura l-viżjoni sħiħa tiegħu mhux nofsha, jiġifieri inti għandek ktieb li ġie ppubblikat u inti għadek ħaj u m'hemmx l-evoluzzjoni ta' kif inti biex ngħidu hekk evolva l-ħsieb tiegħek. sal-aħħar ta' ħajtek. Naħseb li Patti Felician iddawwar daqshekk ehm, propju għal din ir-raġuni. Naqraw il-poezija dera sħiħa mit-taqsima tal-poeziji assjoloġiċi u tejtek. Sa mit-tnissil tinżara fina seta biex tul ħajjitna naħdmu xogħol u emejjel, rari tonqosna l-ħila spiss narawha b'fatti titkejjel. Biss bit-tagħlim b'taħriġ jirnexxi l-bniedem lilu nnifsu jara jkun sew darra li s-setgħat fih imsakkra b'sehem nies oħra joħroġhom barra. Hi ħaġa tagħna esseri, għax umani, fid-dinja nidħlu b'tant djufija msawra, xejn m'għandna lest, Waħidna nsibu ruħna minn xagħra mdawra. Nitwieldu żgħar f'ġisimna, kbar ferm huma setgħatna, x'ħin b'dawn inħaddmu, ngħarrfu, nsiru nies magħmula sew f'newbiethom, lilhom insarrfu.